Chuny Onagi TV, Adundo Jaluo. Mana kamano janeno mara waduogo kendo mano e ondamono endo mar ariyo kendo nang'isi toke kacha ni wadhi bedo kod welo odiochieng' ma kawuono amago johala matimo ohelni mopogore opogore kendo wan gi jatelono endo kata ng'atno mawuok e riwruok mar uh, Gifted Heart, Heart and Hope Foundation embe wan kode odiochieng' ma kawuono ni endi to mokwongo adwa ni mondo wang'e wendwa mo olimowa odiochieng' ma kawuono ni endi mana kachako gi batha koni nyiswa nyingi gi gimitimo uh, titime kanye mondo at least jok maneni ong'e ni in ng'awa an giluonga ni beri lachien mm-hmm. anyasembo mm-hmm. to dak komoro ni nyahera to ohala matimo atimo ohanda mar rabolo mm-hmm. to rabolo no obedo kaka oka nikech awuotho kode. Kamano. Okay. Erokamano ahinya mana ka wadhi e welo wendwa kata welo marwa mar ariyo. Ah, inyalo fulori tinyiswa ni in itimo ang'o? Mm, ah, mondi akone chunya nagi erokamano kuom luongo waka. An nyinga iluongo ni Beatrice Jane. An ajapuonj. Okay. Okay, asante sana. Ah, ka wadhi e wendo um, mo- mano mogika. Erokamano Sheila. Um, hello Gifted Heart and Hope Foundation. Amuso johera mag chuny onagi kod oganda nyanam duto te ni oyawre uru. Mara ni Ezekiel Aloch, an e programs coordinator mar Gifted Heart and Hope Foundation Kenya, uh, based in Kisumu region. Yes. Okay. Karibuni sana. Uh, janeno mara waneno ni ntiere gima notimore ah, mano ne ja ohala mobedo bathani endi kendo en gino endo mane ok ber kata matin ka wayudo ni uh, jokanjo ong'e gi koka city council uh, ne omonje kendo ntiere gik manotimore apa ni adwa ni mondo amiye thuolo mondo olerwa ni to en ang'o manotimore to nochakore nade nikech gimoro ka gimoro nyaka bed gi chakruok mare Koro ka mi mana thuolo mondo ilernwa ni to ang'o ma notimore? Gima notimore ka nawuok dala nakwongo arawe osuptal an gi jatuo kuro. Sama ne an gi jatuo kuro nokatemo mondo achop chon nikech ajawuothoga. Nochuna ni mondo achop molewo to sama nachopono nadhi mondo abed piny nikech nasebedo kaol. Koro ka nabet piny to ok nang'eyo nikech

Ineno chuny onagi TV. Chuny onagi TV. Adundo Jani. Ineno chuny onagi TV. Chuny onagi TV. Adundo Jaluo.

Otimo mos janeno mara kamoro amora ma intiere kuom ng'ikruok mano bedono endo ing'e ni magi gigo eko ma olos kod lwet dhano Ah, kendo wayudo ni ng'ikruok nyalo bedo sa asaya. Koro warwaki kendo ni machiegni ne wane twaka odiochieng' ma kawuono kendo wang'iyo Uh, kaka jogo eko kata jo city council mago kanjo osebedo ka nyanyasa kata johal osebedo ka kadhe midhiero malich mokalo mano e lwetgi to mana kaka nanyisi mbele kocha en ni wan gi welo molimowa odiochieng' ma kawuono ni endi. Koro adwa ni mondo wachak kod johala no kata ja ohala mane okadhe lwet kanjo kendo onyiswa ni ang'o ma notimore notimore sadi to wadwa ni mondo wang'e mathoth mondo bang'e wadhi neno video Uh, mano video mano maki e seche go eko mane masira ma kamano ne timore. Karibu sana. Nawuok dala kabiro abiro uso ajadhiga uso sama chon To kaluwore kaka an gi jatuo, ne an gi tuo jatuo osuptal. Koro chuno ni nyaka adhi ane jatuo mondi eka aduog adhi ausi. Koro ka nya duogo, ka nya a ka neno ka jatuo, koro chuna ni mondo abi. To sa nobedo molewo ma nok anyal, nok anyal wuotho kaka jawuotho ga, an ga aoka, awuotho ga. Koro nochuna ni mondo apedh piny nikech nya aol, nikech paro be in go mang'eny nikech ka in gi jatuo to weche mang'eny ing'e ni iparo mang'eny. Koro ne abet piny, sama ne abet no ne ok a expect ni jogo nyalo biro kar seche go nikech kose ga chopo gimoro saa apar gariyo kanyo wabet ga ma jabet ga kanyo ka use. Seche ma nya bet kanyo koro jo ohala machielo awinjo ka goni ero omena wang', wahero ga goni ka omena wang' to ji wuok ng'wech. Omena wang', omena wang' to an mind na te ne ok ong'e ni jogo nyalo biro nikech ok nang'e ni sechego ginyalo biro nikech sama gi jolawga ji nosekadho koro sama nyabet kanyo ema nyapo ka gari kaka nyobiro be ok ginyisa kata ni simama kaka omona omona chung'ni ma bende gari nane madi nonyona to rabonda ma nyasepedho pinyno ema ne ginyono te piny nyochama gima nyanyalo timo nye onge nyadong' ka ywak sechego ema nyapo ka madam chopo kanyo ji nyo opong'o kanyo mang'eny ka ilesa igi ni yawa gima otimre na gi nikech seche mane mano gisetimo to pod gin achiel achiel pod gilawa to koro apenjo to koro gilawa to gige na to ne giseketho to mago te gik makonyrago akonyrago e ot akonyrago gi nyithindo to akonyrago nyaka gi jatuo koro nabedo stranded ma kata gima nanyalo timo ne nyalo tama Ato mana ka penji en ni sama ne giselor, ne giloro i gari, gari ka ginyono rabolo gi koso gari rabolo ni to ne ginyono gi nyamburko margi. Gari ne ginyono gi nyamburko. Jogo ne nitie tok pickup to moko nyolor. Koro joma nyodong'o e mbele pickup gi nyonyono anyono kalakala e gigo. Eh. Okay, to in kendi ema notimni tim makoch ni koso nitiere jo ohala mamoko ma bende gigegi nokethore? an ema mara nyo okethore ne wan gi jo omena to jo omena go nyo ringo an ema ne giyuda to an mamaka go ema ne ginyono ato be gisebedo ka gitimo tim ma kama endi koso odiochieng' ma nyoro ema ne ah, gimonjou design mane omonju godo nyorono gisebedo ka sa asaya nikech there is wakati moro mane nitie chien kocha ma en one week ago Ne giyuda be ka nauso ne kastama, taketo aketa odhechano piny koro adhi kawo chenj. Ne giting'o ba gidhigo ei gari. Natemo lawogi, nok ayudogi bawegi gi kamano, nawegi kamano, bawe place ma nauseno. Koro adhi amanyo another place. Koro ka another place ma namanyoni, ema ero koro nachunogi gibi koro ginyon. Okay. Kamano. Janeno mara, mano en wach malit kabisa nikech ng'ato kowuok e ode ni dhi timo ohala mare, owuok with a reason. Ok onego bed ni imonje kendo iketho gigo eko mo otiyo gi pesane en owuon mondo onyiew moket e ndara kacha mondo eka bang'e oyud kaka onyalo yudo migago mare mano kochopo godhiambo. Adwa ni mondo wang'i ane video gima notimore, ah, mondo wang'i ane ni to notimore nade. A producer war, marwa neno ka nitiere standby kendo dine akwayi mondo iketnwa video no mondo wang'i ane gino endo mano timore. Nyinga Ezekiel Magna Simene. Maybe someone nyalo luoro kor nyapenda cha county dong. Eh. Koro anyisa ID na. Iwacha ka tenga nyalo konyi. Eh, ya ya sida kwa wadwa yawa. Nyinga Ezekiel atiyo gen tioni. Sawa. Korwan matimo maduong' wakonyo joma chal kama. Ok muyon rabonde gi lakini ma mogik mwisho kama. Ita naka dini korma mano gik mwisho dongo. En mwisho baba. Eh. Mm. Koro an an program koro gita mare en kiro. Koro wanyalo konyi. Koro wanyalo konyi king'e gima idwaro. Koro ka nitie gima inyalo timo mopogore gi rabolo ni. Kata ka rabolo ni midwaro to inyalo dwaro scale maduong' moingo ma. Inya manyo kama inya use. Wanyalo eh wanyalo yaro ni kudu madu. Beri kata supplier. Yom kata kisi ti supply ji kisumu. To kan tigni ati mko pogore ma binyalo kono wanyalo konyi. Koro inyalo mana bedo kulo ti nyisa. To onge onge ohala moro amora minyalo kata kata kiosk kamena, kiosk moro moro. ma- kata koro dala kik iya nyaera kibiro koni Eh, Kesa ni ngini kura bolo sasa ngini ni kifaa mani dala. jatuo bende Ha? Tol. Okani nga marach. Ineno marach. Watani. Ineno mai. Ineno gini moko en jakuo, ineno gini. Gini kata sani kineno ka central kuchi dhi ng'eni ng'ama ng'ama nitie e dog. Ma en gimo ka chalo kata kati iluor gima odwa ma ionge gima odwa ma ionge eh koro anya kata ni kipande na ni ID number ID number na jogi modong koro anya konyi kiyie wuoyo to nyago to jogi modong nikech onge modong an be unya konyo Ne mwa wachi ma mwachi. Chanja wacho. Koro madhi we uwe ma ngere ga. Ndio kimanya kwa lao. Koro inyalo ketni stole dhodi dala kacha. Osera bolo ni meda biro town ka. Mae kaka omanyo. Eh, onyalo bedo usto e dala. Dala. Mm. Nyaera. Nyaera. Nitiere space. Michulo koso ma mari wanyalo. Kama onyuol mar gi nyithindo, ma chiege be nitie, chiemo. Biro nyono, biro nyono, biro nyono gik moko. Inua wanya sasa lochonwa.

Janeno mara en gima lit kendo apa nineno video no endo gima notimore. Rabolo ne onyon kendo mago ok nya usore kendo. Mano asara maduong'. Akia ni janeno mara kamoro amora minenoa in inyalo wacho ang'o mano e midhiero mane ja ohala oyudo mano kokadho e jogo eko monego bed ni konyo jo ohala e pacho ka endi tiyudo ka kar mondo gilosi to gin gisebedo mana kiketho adwa ni mondo imi apachi e facebook mar wat chuny onagi tv or ote mari mondo inyiso ni to in iparo nade ang'o minyalo wacho mano kaluwore kod gima notimore mano odiochieng'no endo manyoro mane ja ohala ne omonji kod jogo eko ma gin jokanjo kendo notimo tim magalagalano endo. Ka wadhiye wendo marwa mar ariyo, apa ni waneno video no gi gima notimore. Koro in ang'o minyalo wacho e wachno? Mm. An be kawuoyo matin, oyuda kalo. Takalo ka gino kore kotimore, to uh, Beryl ne onge. Mm. En owuon ne onge sin sana, oringo. Koro kachopo kanyo tachako ywak. to koro ka ywak ji ne paro ni mago gika ee koro gima naneno ne litna naneno picha ma dala koro awacho ni to mamani obiro manyo mondo jomoko rite kochopo to giyud kaka ginyalo konyore kaeto gik moko orumo kama rabologo ikawe gowi ikawe ibiro iuso eka ang' imiyo wuon pesa pesane gimodong' e wiye matin cha ema ang' ikonyori godo. Koro kosenyone kamano, kaka koro ditimri ditami. Kendo nyaneno gima nye litna, makata ka nye wago uwi kanyo, nye wagoyo ne litnwa nikech chiemo ok tim kamano. Sama itimo kamano to nyithinde dhi nindo kech, tinyone gi tiendi, ok onyal usore, ok onyal chamore, mama ni nyaka dog nyahera, piny be oseimore, gimodokgo e lwete be onge. koro nyo ochunowa kama nyiwa ntiere no wa mobilize ji koro nye wawacho ni ng'ama nigi gimoro amora e lwete mondo wayud kaka onya dok nyahera koro ema ne wachopo kanyo to ji ochako golo gima tin tin siling apar prariyo prabich moyudo kaka odok e, sama ne wadhi mbele kamano to ema ezekiel nobiro to ema koro ochako wuoyo kotemo none zaidi Erokamano. Uh, I hope ni jok ma chunygi ler kaka in pod exist uh, e piny kaendi kendo ok ni erokamano kuom uh, ane donjori e wach cha nikech wayudo ka ng'eny ji ka masira ma kamano ojuko nyawadu to gin gikadhoga akadha kendo giwacho ni ah, it's none of my business ok en uh, shita kacha chande but wagoni erokamano kuom bedo gi chuny mane in godo no akawadhi e wendo marwa Amogika, eh, is the only man in the house. Uh, maybe nyiswa ni riwruok ma intiere no en uh, riwruok mane nikech aneno kirwako t-shirt no mongi ondike ni gifted heart and hope foundation matiende ni uchiwo hopes moko ne oganda jo kenya koro explain wa mokwongo ni en riwruok mane Erokamano Sheila. Um, Gifted Heart and Hope Foundation en riwruok ma pachoka ma dwaro mare maduong' momiyo nolose en ni mondo wanon kaka wanyalo gik kuom ogandawa ma ogik e kor ot. Nikech eh, kinde mang'eny inon ka ah, jowa kogik mwisho kabisa to kama onyalo dhi onge ma so- samoro ng'ato paro ni koro okawo ngimane. Koro ema waneno ni to donge ber ka nitiere dulo moro matin mar ji giwegi manyalo konyo jok machalo kamagi. Ma e paro manobiro manomiyo Gifted Heart and Hope Foundation ne ochuogi. Gifted nochuogi higa mar aluf ariyo gapar gang'wen. Eh, Koro wasebedo katimo ma ei Kisumu ka and other counties uh, ei Kenya ka kuom ndalogo duto te. Mae ma watimo maduong'. Kopogore ma watimo gik mang'eny, watimo gik madhi korka gi ngima mar dhano, ratich oganda, ber mar aluora to kod weche mabiro apoya kaka koro piem ma nyocha osando ji kano cha kane irango be ne watiyo kodu kanyakla. Ineno ka ne watero ne oganda chiemo, ongede, gige sikul, shopping voucher. Ma ema duong' momiyo ne nochug duol ni. Koro ma e gima Gifted Heart and Hope Foundation timo. Mana kaka nyinge no, a gifted heart. Ji te ok omi chuny mar timo ma. Samoro ma mane ji adi mane nitiere e sin. to nikech en gi gifted heart mano gima nyasaye ma chugo kuom ng'ato koro mae e riwruok mar jogo ma nyasaye nomiyo chuny machalre mago mbaka jomoko kama gintiere mae duol ma atiyo godo koro atiyo kodgi kaka programs coordinator e kenya mangima to koro mana ka penji nikech ka wang'iyo video cha tapa ni ne in kacha uh, gima ne timore kacha ne ning'eyo kata ne in kacha chande Ere koka ning'eyo ni shida ma kamano nowuok? Koso imbe nikadho akadha to ipo mana ka masira ma kamano oyudore ka in kanyo? Erokamano Sheila. Sheila, um, mokwongo anyalo wacho ni video no apa ni ng'ata ng'ata kata monene koro joma onene kata gi sani en gima nyalo inyo chuny ng'ato yeah. nikech aparo ni kwaweyo weche mang'eny chike sirikal ng'ama tiyo sirikal ng'ama ok tiyo sirikal mm. wan gi gimoro achiel moriwa ni waduto wan dhano Koro nitie gima dhano wadu ok ditimre ne mana ka in e bungu ma lee moromo kode to lee manyalo timone. Gini ne gimoro around 6:30 saa apar gariyo gi nus. Koro an bende nawuok e tich to gino otimore e wall mar Kisumu Boys ka. Koro an be nakadho to ji nogudore mana kaka kama ajali samoro otimore cha. Koro ineno kama oganda ogudore to jomoko go nduru to jomoko mako wigi. Donge ma nyakera wiye goyo wang'e. to ka donjo to wang'i kuongo dhi piny kama ji ng'iyono nikech samoro ng'ato nindo samoro ng'ato apiko gweyo to aneno mana ka rabolo chiemo nyawegi emonyon ma modhanjore koro abende kata mana dhoga mang'eny no tama kaka chak wacho achiko ita winjo gik ma ji wacho Ah, Sheila kanyalo wacho matin anyalo anyalo wacho ni nitie gik mang'eny monego wapenjre kaka oganda kapok watimo kata ka in gi chike lweti kata ionge chike lweti and county government en eh, e sirikal machiegni sana. In fact, nochuoge mondo obed machiegni mondo ong'i jopiny gi wang' machiegni moingo sirikal maduong'. To ng'at monego obed ni sirikal ng'iyo ahinya en ng'at ma ji duto gin nyithind sirikal matiyo e sirikal man gi mwandune owuon kata ma onge gi nyalo kaka wan kod eh, Beryl kama. Koro sin no kinene to ok ine ubinadamu e gima notimoreno. To apenjora niya, donge nitiere chik marito piny? Dong mana diere. To chik ni ji ong'ete. Ji ok ong'ete. Koro maduong' onego bed ni sirkal timo en ang'owa? Wayiere ni sirkal samoro ne timo tije. Donge? Nikech kanjo gi bende ondiki gi mondo giket uh, chike makare mang'iyo kaka town ji time ohala. Yeah. But seche mane gitiyo ni be en seche ma, ma chik bende oketo gi ni gitiye. Ineno mano. Sa apar gariyo gi nus odhiambo. Ma kata jotend uh, county mochung' ne kanjogi, gin be anyalo miyo gipenjo ni to nuoro ji ni mondo oti sa apar gariyo gi nus mondo odhi onyon rabond ji? Kata gidhi giket chik mondo oti. Sawa. To kata ka nuorogi, be nitie pend chik mane usomo negi sama utimo negi training? Ni kuno ka ng'ato oketo rabolo e bath thara to nyonuru gi gari. Nikech koro mano nuti e bwo chik. Ng'ama oti e bwo chik ok penj penjo nikech mano e chik marito piny. To koro, nyono rabolo gi gari ni en pend chik mane mar kaunti mane nyalo miyogi ratiro mar nyono rabond mamani to sawa chik omiyi ratiro mar nyono rabond ng'ato e bath ndara kouso do mana adieri to koro e ng'ama dhano ma nyasaye nomiyo chuny koro in gi chik e lweti do nitiere gik ma kapok itimo nikech chik omiyi nyalono to nyaka ipenjri nyadiriyo king'iyo rabologo machapa ne rabolo ma kata stogno ok rom kata sing aluf achiel ineno to mamani wacho ni owuok nyahera to owuotho nyahera mondo obi ous kacha dhumune mare niya en gi jatuo ei town ka koro ous matin mang' ochokono ke jatuo cha dong' ni ward Yeah. odhi oraw godo e bende onon gima onyadhi we godo japuo ya min jatuo kata ochul sandan moro mane ondik ne jatuo koro sama isenyondo raboleni kipenjori gik moko ariyo so Sheila um, it is very sad ni gima kama cha pod nyalo timore eh, e thurwa ka and uh, ang'eyo ni duol ni chopo ne gavana nikech giduto gintiere eh, platform mar onagi onagi chuny onagi ka Yeah. bedo bede gi chenro mar retraining Mhm. mag kanjogi Mhm. mondo onyisgi ni sawa chik to amiyou to nitiere s- extreme circumstances ma kata mana chik chako dog nonore en owuon ineno mano Eh, nikech kata in nyathi nyalo timo gimoro ko nyathini kama nokete glasno nokete lak mesa ma kata in ng'ama ng'ongo dituomo glas motore Ineno. Samoro kata kama ichwake pi, kama ikete ah, ah, ajiko michwako godo pino, kata in ditumo mo wang'i mok dang' ipar nyathini ogore e chai ma chai owang'o. Koro aparo ni it is very sad and ah, akwayo ni ma de nyalo de duol ni nyalo donjo ne Tent County to giyie mondo ma obedie mogik. To kata gin ginone e niya, scenarios gi ginyalo konyo nade ma ok ni ng'ato gi kama koro pono ne ok ayudo mamani. Situation mar mamani dine ni nyoro, in fact sani onyalo wuoyo, nyoro ne ok owuo. ma kata ki joduol mantiere e video go jomoko ema dwoko kata gik ma ng'ato penjo kanyo en wuoyo notame koro ng'acha de bed ni uh, joma chalo kaka mama Jane kama noko biro noko come through mama ne nyalo kata gari nyaka kata goye kuwuotho kodok nya- nyayarane no onya kata dhi modere nikech nitie video moro kanya pa ni ka munya ka thuolo wiye onyalo tuge mama ni dagi otur nigi nigi chuma e tiende jaode wuotho gi crutches be nigi chuma e tiende nyiso ni en e breadwinner en gi familia ineno koro it is quite sad Sheila but uh, ageno ni nikech duol ni uh, ochopo ne, uh, ne sirikal ging'iye sana sana kaka weche machalo kama ginyalo resi ero kamano en gima lit uh, janeno mara uh, ka uh, ng'ato wuok awuok e ode dhi timo ohande kasto bang'e ajo city council monje kendo timone tim magalagalano endo apa ni Piny owacho mar kaunti ma Kisumu ka endi mano ka wachni ang'e ni wachni dhi chopo ne gavana marwa ma kaunti ma Kisumu mano ngire Peter Nyang' Nyong'o kendo onego bed ni okaw atua mager ne jokanjo mosebedo ka timo tim makochni endi ne ojohala ma pacho ka endi especially johala matindo tindo mawuok e utegi kendo gidhi manyo nikech sani waneno ka ngima oidho kendo ngima tek tweta ne oganda jo Kenya. but ng'ato wuok e ode mondo at least odhi omany nikech komanyo be osuru be nyaka chul koro en gima tek janeno mara wang'iyo ne video no endo mar ariyo uh, mano mana kotenore kod wach manotimore odiochieng' manyoro Wuonwa kata gimoro amora ne dagi. Hmm? Koro jaodi ok wuothi. Ene oasla jaode be wuotho gi chuma. Mm. Dagi be kolo kene chuma. Mm. Uro ne. Then uja ura bodo ngado kadu mani ngi pa mane. Kiki kawe ra bolo gi we ra bolo kiki gi bigi mag ni ko da monde gi ocha. Then nyono ra bodo. Ra bolo ga ma kiki ka. Wawe akata ka ni njo ero cha. Na mane gi se ngi ti mo ko go wa ko ni mo nyakon 20 kala teno ko nyaka pesa madi. Mama mama nya. 20 tena sa. Okikwe ka ti. Be ngamo ngon. Ngama kada ni gi chenjo wadwa ngama ni gi chenjo. Nyako ni thagre ne jaode ne uru jowadwa. Ok waket bei 2010 ken mondo odog nyahera. Wan gi gikoro wawe kanyaka gunia owenegi. Gimoro amora. Gini to wadwa sasa. Kaw, mora ni kaw, idhi chopo dala nyen, nyithindo chiem kaw. Ng'ama nigi 20 kik idiri, ore na kwa kanyakonya. 2010 2010 2010 Ineno chuny onagi TV. Chuny onagi TV. Adundo Jaluo.